Is-sena ta' tajba minn ftit ieħor ser tibda l-ewwel edizzjoni ta' Prime Time ta' din il-ġimgħa. Ħaniftaħ il-ġimgħa ma' Joseph Kawki mill-Likirix. Bħallum ġimgħa eżatt tibda l-edizzjoni ta' Likirix ta' din is-sena. Din is-sena Liquorice fejn ser joħodna? Il-parteċipanti nafu min huma, però d-destinazzjoni għadna le. Liquorice ta' din is-sena ħa jkun kattiv daqs is-snin li għaddew. Din l-edizzjoni ta' din is-sena ta' Liquorice hija dsatax-il edizzjoni tar-reality. Illejla mingħand Joseph nixtieq nisma' t-tim tal-produzzjoni liema edizzjonijiet, liema pajjiżi kienu l-iktar diffiċli għalihom. Però fuq kollox illejla mingħand Joseph irrid nisma' l-istorja ta' kif waħda mill-edizzjonijiet waqt Il-filming ta' Licorice mar iġib l-ikel għat-tim u għall-parteċipanti ta' Licorice u l-affarijiet ma marrux kif kien mistenni, spiċċa f'baħar mimli sriep. Niltaqgħu ma' Joseph minn hawn ftit ieħor għax Prime Time ħa jibda issa. Prime Time qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal. If it's cheese, it's Fior di Vita.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

Sena tat-tajba u nilqagħkom għal Prime Time, ġimgħa ġdida ta' Prime Time. Għal ħafna din il-ġimgħa ħa tkun ġimgħa qasira għax nhar il-Ġimgħa festa pubblika u ħa jgawdu weekend ta' tlett ijiem. Jekk tridu tkunu tafu d-dettalji ta' x'qiegħed inservi l-mistiedna tiegħi, tistgħu tidħlu fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi, owenbonnici.tv, u anki fuq Instagram u hemmhekk issibu video bil Pjan kollu kif tistgħu tippreparaw id-dar tagħkom dak li qiegħed inservi lill-mistiedna tiegħi llum. Illum qiegħed inservi hot cross buns, faċli ħafna biex tagħmluhom u vera jiġu tajbin. Wasal il-ħin biex inlaqqagħkom mal-mistieden tiegħi llejla, l-kaptan tal-ikirix. Nilqa' miegħi lil Joseph Cauchi. Kif int? Kif aħna wien? All right. All right. Tajba.
Kollox lessa l-nar it-tnejn? Next question. Tista ta' komoda ruħek li wasal. Xi darba nbatu għalik irixel li. Ejja, għal kollha.
Nimmaġinala. Bla audition, lesta.
Ġewwa mill-ewwel.
Tradizzjoni ta' prime time nirreġistra lil mistidna kollha tiegħi. Dettalji isem ikun jom. Joseph Kawki.
Joseph Kawki. Weħlet li typewriter, all right. All right, ok, tlaqna. Data ta' twelid? 23 May 85. Jiġifieri ħa tagħlaq 8:38. Thank you for rubbing it in. Fejn int imwieled? Pietà.
Pietà, residenti? Birkirkara.
Birkirkara, professjoni?
Production manager. Production
manager. Fi ftit kliem kif tiddeskrivi l-edizzjoni ta' din is-sena ta' Lickerish? Sena tajba. Sena tajba għax jiġri letteralment minn kollox. Ara li qed nagħmlu sena wara sena huwa li ngħafsu iżjed il-parteċipanti. Issa kulħadd jaf pressa poco x'jinkludi, allura kulħadd jitla' preparat. Din hija l-dsatax il-edizzjoni. Dsatax il-sena, ekku. Meta tħares lura, jirnexxielek tagħżel liema edizzjoni l-iktar li kienet għadma iebsa għalikom għat-tim tal-produzzjoni? Għat-tim? Eh.
Ara kull sena jkun hemm xi ħaġa li tkun diffiċli, imma naħseb waħda mill-iżjed diffiċli kienet Bangladesh. Għaliex?
Ara, jiena l-gwida li kienet jgwidana minn hawnhekk, li mbagħad skoprejt li huwa mlaħħaq fit-turiżmu, funny enough, kien qalli, qabel ma tlajna, xi jumejn qabel, qalli, ċerti li trid tiġu hawnhekk? U jiena, ċerti. Fit-turiżmu, wara skoprejt. Għaliex hawnhekk ma jiġux turisti. U fatt jekk taqra fuq il-pajjiż turisti ma jmorrux. U wasalna l-International Airport u ma kien hemm ħadd ħlief xi żewġ Ċiniżi li hemmhekk jaħdmu. U dal-pajjiż huwa partikolari ħafna, ġifieri hemm affarijiet li għalina huma strambi ħafna. Eżempju, personal space. Għalihom personal space m'hemmx dik id-distanza normali. Malajr issib isem xi ħamsin ruħ iduru miegħek u jekk għandek tattoo jien ma kellix, jippruvaw ineħħuha jaraw x'jiġri. Jiġifieri esperjenza iebsa. U Ġura, imbagħad meta ssir daqsxejn, daqsxejn tqila, daqsxejn diffiċli fejn ħin kollu, li tesperjenza l-ftit sigħat eħe, imma l-ħin kollu tipprova taħdem, ħin kollu nies, poplu nista' warajna, kulħadd kurjużità u hekk tispiċċa daqsxejn tiring. U meta tħares lura lejn l-edizzjonijiet li kellkom, kien hemm xi edizzjoni fejn vera bżajt? Eħe, l-istess, jiġru, ikun hemm episodji, imma naħseb Belize, Aħna konna ma' Guatemala, mbagħad ma' neighboring country, Belize. Konna f'sitwazzjoni daqsxejn vera partikolari ħafna għaliex morna f'dal-villaġġ in the middle of nowhere. Ovvjament ma jkunx hemm pulizija, eċċetera, eċċetera. Ħlief ikun hemm il-kap ta' dal-villaġġ, li huma jsejħulu police imma għall-fini ta' biex ituh titlu. U inti, ovvjament, konvint li da ħa jsalva d-dinja, jekk jaqla' xi ħaġa tmur tkellem il-pulizija. Il-problema dil-pulizija dan kien Kien wieħed mill-uniċi nies li seta' joħroġ mill-villaġġ. Kien imur jixrob, kien xorban. Ma tantx kien ta' stoffa. Saqsa
għall-Kapo Skwadra. Għalik?
Għalija.
Ovvjament ma kienx qed jara art. U aħna bħala tim niftehmu ħafna. Qaluli tina ċans ħa niċċekkjaw da whatever. wieħed mill-camera men li kien tela' magħna kien għanqu 'l dal-persuna u nduna li kien vera armat. Kuraġġ mill-parteċipanti żero għax beżgħu iżjed minni, jiena ħbejt ġod id-dar li ovvjament hu kien jaf biha u rnexxielhom jikkalmawh jeħduh 'l barra jerġgħu. Imma għalfejn riedek?
Ma nafx, naħseb li iżjed ħaġa li dejqitni aktar milli bżajt għax jien ma ġejtx wiċċ imb wiċċ miegħu da, li kien armat bis-serjetà. Għax eventualment imbagħad iċċekkjaw, ħarġuh, ta' parsi ħaduh il-bar, taf kif biex il-persuna jikkalma, u naraw li vera kienet arma u kien perikoluż da, għaliex in-nies tal-villaġġ kienu qed jistkerrħuh huma stess, fhimt? Jiġifieri. Joe, jekk nitkellmu fuq l-edizzjoni ta' din is-sena, il-parteċipanti nafu min huma, rajna xahar parteċipanti, imma dawn huma dawn l-għaxar parteċipanti biss, ħa jkun hemm, jistgħu jinbidlu?
Diġà tistaqsi ħafna. Eħ? Diġà tistaqsi ħafna. Ara, hemm dawn l-għaxra. Twist and turns dejjem ikun hemm fl-ikriġ. X'sa jiġri minnhom għalissa mhux se niskopru. Però aħna nafżawhom xi ħaġa, u din nafżawhom kull sena, li huma jafu li jista' jkun hemm l-eliminazzjonijiet. Mill-ewwel siegħa sal-aħħar sigħat li jagħmlu waqt l-avventura. Ġifieri id-destin tagħhom dawn ma jafux, iridu b'xi mod jaraw li posthom jibqa' hemmhekk sal-aħħar.
Variety is the spice of life. When it comes to cheese, we're all after quality, taste and variety. Fior di Vita. If it's cheese, it's Fior di Vita. Ġo, għalkemm Liquorice kellkom it-dsatax-il edizzjoni, il-parteċipanti xorta ma jkunux jafu x'qed jistennihom. Le, ara, imma l-verità hija li dak li jkun meta japplika jkollu idea tal-programm x'inhu. Ġieli niltaqgħu ma' dawk li ma jsegwuhx ta' wkoll u xorta għalina jkun interessanti. Però dak hu l-għan tagħna. Ara, l-ewwel nett meta tgħixha differenti milli tara fit-televiżjoni, fhimt? Jiġifieri jekk inti tkun bil-ġuħ, Bejn tgħix jew bejn tkun fuq is-sufan tikkummenta, inutli tgħid jien irnexxieli u kapaċi, jiġifieri jkollna l-iżjed nies b'saħħithom li they break down easily. Imma ma jkun jafu b'xejn, xejn, xejn, assolutament. Ġieli jekk ħajt il-qumixja ma jafux kemm hi twila u destinazzjoni, xejn. L-edizzjoni ta' dis-sena li ħa tibda nhar it-Tnejn wasalli għal widnejja, ma nafx hekk hux vera jew le, li mill-ewwel episodju ħa tibda b'ħafna tensjoni. Waslet għandek, ħa ngħidlek, dis-sena bdejna Fuq bidqa kull sena ngħidu ejja dis-sena nitilgħu, nibdew, jisqat fa' żero xejn jekk bejnietna qabel ma nitilgħu. Intqajna u kien hemm bidu vera kumplikat ħafna ħafna ħafna u vera diffiċli li kważi qbadna fuq sieq waħda, ġifieri it wasn't easy. U meta jiġri hekk tkunu qegħdin barra minn Malta, il-kuntatt tagħkom hawnhekk? Aħna nqassmu, aħna Malta u tim, ikun hawn Andrea u t-tim tagħha li jibqa' għaddej xogħol kważi 24 siegħa ħabba t-time difference,

Eh, nhar it-tnejn hija mela l-għarb le. Isma' għand kurżità. U bada biha.
Isma' kurżità min jaf il-ġranet li t-tim ikun qiegħed barra minn Malta jiffilmja, licorice, jirnexxielek torqod inti hawnhekk?
Skont, meta jkun hemm time difference kbir, le, għaliex ikunu għaddejjin mal-lejl, it-telephone dejjem mixgħul, aħna nkomplu qed nittrackjawhom minn Malta l-ħin kollu, allura le, ma tantx hu tal-qost. Isma', Ann, naf li ma nistgħux niżvelaw ħafna dwar x'ħa jiġri nhar it-Tnejn, imma għidli di biss, kien hemm mumenti fejn ħsibt li jista' jkun li l-parteċipanti ta' din is-sena mhux se jaslu fid-destinazzjoni?

Yes, it doesn't get better for some reason, ma nafx. Andrea, grazzi tal-li kont maħna, ħna looking forward ħafna biex narak nar it-tnejn. Grazzi.
Thank you, grazzi, ciao ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ħammorru għal waħżajr ta' riklami, Joseph, kif niġu lura nixtieq nitkellmu naqra fuq l-edizzjonijiet tal-passat ta' Licorice u nixtieq nisma' wkoll naqra d-dettalji kollha kif spiċċajt f'baħar mimli sriep inti bl-ikel f'idek. Eqbgħu hemmhekk.
Flexis Fortify fih doża qawwija ta' collagen li jistimula r-riġenerazzjoni tal-qarquċa fil-ġogi biex inkun nista' niċċaqlaq aktar faċilment u nkompli bir-rutina tiegħi. Apparti l-Flexis Fortify, għand l-ispiżer issib prodotti oħra Flexis, Flexis Capsules fil-forma ta' pilloli u Flexis Plus għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek.
Tile and Style, the Tile Center at Birkirkara Bypass. Follow us on Facebook. Waqt xi film interessanti jew il-bot mill-ħsejjes wara ġurnata twila u stressanti. Jekk qed tgawdi l-kumpanija fiż-żiffa teflaxija jew xi ikla romantika u Maltija. Qalb kbira nilqawk biħġarna għax dejjem hemm għalik

Nilqakom lura għal Prime Time il-lejla qiegħed fil-kumpanija tajba ta' Joseph mit-tim ta' Liquorice nhar it-Tnejn tibda l-edizzjoni ta' din is-sena ta' Liquorice. Bħalissa Joe kulħadd jistaqsi ta' Liquorice fejn marru. Naf li ma tistax tgħidli. Mhux bħalissa biss.
L-inkubu tiegħi kull fejn inkun fejn mortu fejn mortu fejn mortu. Jew inkella ma tistax tgħidli ma tistax tgħidli. Qabel titilqu l-parteċipanti ma jkunux jafu fejn sejrin. Le le le ara.
L-airport, nagħmlu l-ewwel flight u hemmhekk isiru jafu mbagħad, qabel il-gate. Mhux se tgħidli fejn mort, imma għidli di biss, mill-parteċipanti kollha, kien hemm xi ħadd minnhom li ġie li mar dal-pajjiż jew le? Le. Le. Le, le, mhux pajjiż daqshekk ovvju.
Jiġifieri daw ħadd minnhom ma kien mar. U r-reazzjoni tagħhom meta kienu jafu fejn sejrin? Ara daw ikunu, l-ewwel ġurnata kulħadd jisu l-ċassat. Jiltaqgħu l-ewwel darba flimkien, ma jafux fejn ħa jmorru, ma jafux x'ħa jiġri. Għax huma ħadd ma jkun jaf lil xulxin.
Le. Jew inkella jekk kien hemm xi ħadd jaf lil xulxin jiskopru l-airport.
Allura kulħadd ikun daqsxejn overwhelmed. U mbagħad ngħidilhom il-pajjiż u tipo immaġinajt li hekk, ħafna minnhom mhux vera. Imma jibdew iħolmu kull pajjiż, ħsibna li ħa mmorru hemm, eċetera. Ma tajba.
Joseph, tul l-edizzjonijiet li għaddew ovvjament l-numru ta' avventuri li kellkom indeskrivibbli, ma tistax tgħodd kemm kellkom avventuri, però l-iktar waħda kif jgħidu bil-Malti li tinkiteb tiegħek kienet. Li spiċċaj f'baħar mimli sriep. U di ħadd di mhux naħseb Lanqas il-crew kollu ma kienu jafuha di, għax di ġrat lili mhux iffilmjata, ħadd ma kellu x'jaqsam. X'ġara eżatt imma kif?
Mela dik ħadnihom fuq gżira diżabitata, żgħira ħafna, eċċetera. U dawn vera jkunu hekk. U x'pajjiż kontu?
Vjetnam.
Vjetnam, jidhirli. Ħadna l-parteċipanti u avżawna li di l-island titla' fuqha bil-mixi jitla' l-livell tal-ilma u jinqabdu stranded. U għalina dak kien kunċett sabiħ għall-programm li tara l-parteċipanti mixjin u mbagħad jinqabdu fuqha, ma kinux jafu x'ħajġri jekk u spiċċaw joqogħdu hemmhekk. U x'ħin issetiljaw jien għad, orrajt, għad ħa mmur lura bil-mixi fir-ramel, kien hemm daqsxejn tul, għad ħa nġib l-ikel għall-crew. Mort u x'ħin wasalt, insomma, biex ma ntawwalx, x'ħin wasalt fil, on the mainland, indunajt li m'hemm xejn fil-viċin u kelli nivvjaġġa għas-city u l-unika mod kienet hitchhiking. għamiltha. Waqqaft il-karozzi. Waqqaft il-karozzi, please wassluni saċ-ċentru u lingwa diżastru, wasalt, xtrajt u di ħadet it-tul imma biex nixtri dal-ikel. Sibt x'ħadd ma wassalniex miċ-ċentru ssib lura, qalli ċaw dlam ċappa u ndunajt li l-ilma, il-livell tal-ilma tela'. Jien rid naqsam lura jien, qatt ta' hero li jien qatt naqsam, mhux problema naqsam. Mobile reception xejn, eċċetera, so kont qed narahom fil-bogħod. Sibt ġuvni tal-lokal bis-sinjali. Għalihom ma tagħmilx differenza. U x'għamilt bl-ikel? Bl-ikel fuq rasna u fuq rasu miskin tat-tifel bil-basket kollox ixxarrab eċċetera. U ndunajt li l-ilma wasal s'hawn. Għax jien ma kontx naf kemm hu kemm hu kemm hu fond. Tkun miexi tgħid m'hemmx x'tagħmel nimxi. Ħa nimxi ħa nasal. Nimxi.
Rawni mill-bogħod, inutli ħadd ma ħa jiġi. U kien hemm il-kurrent niftakar u communication xejn ma' dal-ġuvni ħabba l-lingwa, wieħed minnhom qalli għamilli sinjal tipo. U jien għadt, nispera mhux qed nifhem sew, insomma. Għadtlu, insomma, spjegali u fhimt sew għax wara ċċekkjajt l-għada, insomma, li f'dan l-ilma kien mimli s-sriep tal-baħar. Ara kif tlajt, ara kemm ġrejt. Ma tistax tiġri. Bħal ta' Tom and Jerry wisq probabbli tlajt fuq il-baħar. Ġejt fuq l-ilma.
U bdejt tasal.
Joseph, grazzi ħafna talli ġejt tiltaqa' miegħi llejla, nawguralkom ir-risq għall-edizzjoni ta' din is-sena, komplu tuna ħafna emozzjonijiet għax ta' kull sena Żgur li taqblu miegħi intom li Lickers sena wara l-oħra, episodju wara l-ieħor itina ħafna emozzjonijiet. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament talli ġejt tiltaqa' miegħi llejla. Fil-fatt grazzi għal Fior di Vita, għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' bacon li jekk ħa tikkombina mal-ingredjenti favoriti tiegħek, żgur ser toħroġ dik it-togħma perfetta kif ukoll grazzi għal Nem Nem, għalik għandna xemgħa li kull darba li ħa tixgħelha ħa tiftakar fina għax ħa timla kullimkien b'riħa vera tfuħ. Grazzi ħafna. U l-kumplament tas-serata t-tajba. Lilek ukoll, thank you. Grazzi. Lilkom it-telespettaturi ħa ngħidilkom grazzi talli kontu miegħi illejla. Nawguralkom il-Lejl it-Tajjeb, ngħid grazzi lil Zara li ħadu ħsieb jipprovduli l-ħwejjeġ u nfakkarkom li bħal-lum ikollna kompetizzjoni ġdida flimkien ma' Tallien biċ-ċans tagħkom li terbħu rigali grazzi għal Tallien. Tridu tirrispondu tajjeb għal dik id-domanda sempliċi li hemm fuq il-paġna ta' Facebook. Jekk tirrispondu tajjeb intom tkunu qegħdin fiċ-ċans li grazzi għal Tellion tkunu rebbieħa. Nawguralkom il-lejl it-tajjeb, grazzi talli segwejtuna u niltaqgħu għada fit-tmienja u għaxra. Saħħa, ċaw. Prime Time qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal. Colliers Greek Yogurt.